Enw di Jacob Dafydd Ellis o Bro Morgannwg ac yn astudio gradd cyfyng Cymraeg a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol. Uh, fy enw Stefan John Davies, dwi'n dod o uh, Trerbert yn y Rhondda. a dwi'n astudio hanes a gwleidyddiaeth ryngwladol. Mae'n lle neis, mae'n lle braf i fod, yym jyst i picio mewn a mas. Yym mae gen i adeilad newydd sbon yma yym gyda lot o ddigwyddiadau yn digwydd yma'n gyson yym a mae perthynas da rhwng darlithwyr a myfyrwyr sy'n dda. Fi'n credu bod yn yym adran brysur iawn ma' w- ma' wastad pethe'n digwydd 'ma yym ac i gymaru gyda adrannau eryll fi'n credu bod e rili yym ar flaen y gad rili a ma' fe wastad pethau wastad digwyddiadau ac ma' ma' wastad yy r- r- yy rhywbeth neud bron pob wthnos yy bron a bod. Ma' fe'n yy adnodd anhygoel i ga'l yy jyst yr eich step-in drws ac yym o ma' fe'n wir yn adnodd so chi'n rili ga'l un u- unman arall yy yng Nghymru. Ma' fe'n arbennig.

A wedyn um, mae ma Blaine Dore, Cei Blaine Dore sy'n enfawr, a mae cymaint o, um, o uh, uh, pe, um, cie pildroed a, a, a rygbi cael. So ie, uh, yeah, mae ma, ma nhw'n uh, ma nhw dda iawn. Na, sy'n eisiau chi boen i'r ddod lan i, i, um, i flwyddyn gyntaf, meddwl allan bod chi'n mynd i cael mewn i'r tîm. Mae ma wastad cyfle i chi chwarae. Um, hyn oes dwi'n jyst i hyfforddi. Um, a i ddod i adnabod ffrindiau newydd drwy unrhyw gamp. Mae Um, mae'r rhestr yn ei. O, oh, mae gyda'r adran enw um, arbennig fi. Um, mae Dos y Byd oedd yn adran cyntaf, um, ac um, mae fe wir ysdofyn i chi gweld pa mor broffesiynol maen nhw, um, a gyda, gyda popeth maen nhw'n gwneud, a mae rili yn uh, adran penny gamp. Ie, falle ddim hyd dim ond hwnna, ond falle mae'r darlithwyr uh, yn bobl um, ffantastig. A ie, fel cytuno gyda Steffan, mae, um, ond mae yna hefyd darlithwyr ffantastig sydd gyda ni yn yr adran lle, lle gewn ni ddim ohonyn nhw mewn um, brifysgolion um, Prydain. Um, do, maen nhw'n siarad fel ta nhw, bod nhw ddim yn um, bobl ffantastig, ond Fe fydd y dydd nod nhw yw'r arloeswyr gorau allan ni gael mewn unrhyw brifysgol. Wel, ni'n teimlo um, fel bod e, mae'n beth da. Um, chi'n dod at dros lot o bynciau gwahanol, dysgu iaith, dysgu um, gwirfoddoli, yr holl bethau mae chi'n gallu gwneud um, yn y gymuned. Ac hefyd gwleidyddiaeth, mae'n rhywbeth dydyw ysgolion ddim a nid fel arfer. Um, ac mi oedd e'n bwysig felly i ddod um, yng Nghymru achos bod e'n bagloriaeth Gymraeg, ond hefyd yn eang i fynd i ysgolion, i brifysgolion Saesneg hefyd, uh, yn Lloegr neu yn yr, yn yr Alban ac Iwerddon. A maen nhw'n gweld bod e'n yn, yn fanteision hefyd, felly sy'n annog unrhyw un i gymryd i wneud e. Fe geis i bwrsariaeth um, chwaraeon A fel dyfarnwr oedd e'n peth neis i allu gweld bod y Brifysgol yn, um, yn cydnabod y ffaith bod dyfarnwr yr un mor bwysig a, cho, a, a chwaraewyr. Um, felly yes, ni'n annog unrhyw un i, i gymryd y, y, y, y llawmir ffurflen yna mewn, cos fel chi'n gweld pwy a wir, pwy pwy geiff i, ond oedd e'n gysi um, arian um, a gallu cael llety am tair mlynedd yma yn y Brifysgol, felly sy'n Dwi wir yn annog unrhyw un i gymryd y gwasanaeth. grêt dyn yn Cymraeg achos mae llai ohonoch chi. So, um, no, mae'n gwyd, yeah, achos uh, mae lot llai ohonoch chi, mae chi'n dweud na fod y darlithiwr yn well. Ac uh, no, os dim problem o gwbl, bys ni'n uh, annog e, bob, bob achlysur, really. Ond mae'n anodd gyda ti ddechrau gwneud model yn Saesneg, a Beth oedd yn anodd oedd y termau a gallu mynd o un darlith Cymraeg i'n Saesneg, um, neu'n seminar Cymraeg i'n Saesneg. Oedd o'n i'n gweld yn anodd, ac yn wedig oedd o'r ysgol Gymraeg. A mynd i arfer i ddechrau sgwennu mewn Saesneg, wel oedd yn anodd. Felly nes i newid nôl i'r Cymraeg, mae popeth yn ffantastig nawr, felly jyst cael ymlaen gyda'r un arfer o sgrifennu dyn termau Cymraeg dros y dros

Fi'n mynd o- fi'n yn mynd i Caerdydd so yym ie gobeithio bydd o'n ei- eitha diddorol yym ac yy ie mae'n cyfle arbennig yym i ca'l yy profiad gwaith am c- yym pedwar i i chwech wthnos felly amser hir a sh- gwaith galed ond yym mae'n rhywbeth arbennig yy i i wneud ie. Fi esh i ar y y geme argyfwng hefyd yym ar ddechre'r tymor a odd wnna'n brofiad grêt gallu bod y- in the zone fel ma' nw'n gweud yn Sysneg on' yym ie. Procsio bod yn un gwlad a gallu neud be bynnag chi moyn i'r i'r gwlad nesa. Oedd e dda iawn. O fi'n credu like y cyfle i neud pethe mewn trwy gyfrwng y Gymraeg os ti'n dweud yym ie chi'n ca'l yy lot o gyfleoedd a hefyd o- o- os os dych chi'n neud yym mod yn Saesneg ond dych chi isie neud yym Mae'n mynd yn gwbl un yn Saesneg, ond os chi eisiau gwneud um, eich traethawd a'ch arholi mewn Cymraeg, mae'n hwn yn bosib i wneud yna, achos bydd, bydd, bydd yr adran yn, yn cyfeithi i chi. So, mae fy, os ni'n dweud hwnna, yn dod o'r sgol Gymraeg, um, os chi'n ofnus amdan, um, wrth eich falle eich Saesneg yn cystal, neu, neu, neu bod chi'n fwy gyfforddus yn, yn, um, yn sgwennu drwy Gymraeg, os yn mynd dol mewn arbennig. Beth sy'n neis am astudio bwnc yma ydy bod e'n bwnc mor eang, allech chi yn neud um, rhywbeth o um, blynyddoedd yn ôl ystod ail lefel byd neu allai fod yn rhywbeth sy'n digwydd nawr fel, um, fel oedd yn digwydd yn Libya neu um, y Syria ar hyn o bryd. Felly mae'r a mae'r posibilrwydd o gael swydd yn eang hefyd gyda'r gyda gradd yma. Felly mae'n Yn ddiben draw fe allech chi wneud